Hĩ mũgĩkũyũ mũndũ wa nyũmba. Nĩ njugaga maita maingĩ nĩ twagĩrĩirwo gũikara tũkĩaranagĩria tondũ kwaranĩria nĩ kwendana. Rĩu ũmũthĩ rĩ, ũmũthĩ nĩ ndĩrenda twĩyũrie kaũndũ kamwe atĩrĩrĩ, nĩ kĩĩ gĩtũmaga Mũafrika kana Mũnyauthi emene mũno? Ũrenda gũtua andũ ĩmenete? Wĩtĩkie mũnyauthi nĩ emenete rĩ, maita maingĩ no ũthiĩ ũmũrie atĩrĩrĩ, who is your hero? Mũndũ ũcio na rĩngĩ korwo nĩ mararagĩra, mamu wao amũthomithirie, matiarĩ nginya na mbia ona cia irio na maũndũ ta mau, akũrũgama akwĩre my hero is Michael Jackson my hero is Bill Clinton do not forget where you coming from ũngĩkorio you are hero ũkaririkanaga mĩri yaku mĩri ya rĩrĩa warĩ mwana mũnini harĩa werereire nwanyita harĩa kĩhumo gĩaku harĩa ũtarĩ na guoya wa thĩ harĩa waigaga ngatuĩka pilot Na okorwo rĩngĩ ũmũthĩ ũtwaraga nduthi nduthi, hau nĩho kĩhumo gĩaku. You know ta rĩu he mũndũ mwene mũkawa wĩtagwo Tafaria Castle, etagwo Waititũ. Kanda ĩyo rĩ, kanda ĩyo rĩrĩa yakũraga rĩ, kwao nĩ, yugaga nĩ kwarĩ na thĩna mũno na gũkũ Nyahururu. No we dream yake yarĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩmwe nĩ agaka castle, castle ta ici wonaga gwa Queen and all that. So rĩrĩa mũndũ ũcio ateithĩkire rĩ, acokire kwao gĩcagi, agĩaka castle, na nĩho akĩte mũkawa mũnene mũno. Wĩtagwo Tafaria Castle. Nĩwanyita? Athire kĩhumo kĩrĩa gĩa kwao. Ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, as an African, stop running away from yourself. Ta rĩu ũngĩrorera rĩ, ithuothe twetereire ndawa ya Covid. Githĩ tiguo? No tũreterera mũthũngũ ambe ethece kwao. Etheca kwao rĩ, kĩrĩa egũtigia nĩkĩo ithuĩ agũtũrehera. Ta wĩyũrie atĩrĩrĩ we, wĩyũrie atĩrĩrĩ, ithuĩ kuma tene tũtiarĩ na ndawa tũngĩahũthĩrire? Twaciriganĩirwo nĩkĩ? Tũtigĩcoke kĩhumo? Nĩho ndakwĩra atĩrĩrĩ, ũririkane harĩa waumire. Your success, your success ti maũndũ marĩa manene ũreciria. Nĩ wĩthugunde we kuma harĩa wambĩrĩirie kĩhumo gĩaku. Tondũ wĩragwo ũngĩ discover dream yaku rĩrĩa warĩ mwana mũnini. Nĩwanyita? Ũ improve on that. nĩ ũgũthiĩ kũraihu mũno tondũ you are the original you gũtirĩ original ĩngĩ ũngĩgũra China. We nĩwe original. Na rĩu niĩ ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũtuĩke mũndũ wa kwĩhoka na kwĩĩtĩkia. Ta rĩu he mwanake ndĩronire akua, mwanake ũtarĩ mũkũrũ mũno, na na gũkũ ũguo area icio cia gwitũ na na gũkũ ũguo. Ũkona mwanake ũcio rĩ, Ngai nĩ aramũteithĩtie akagĩa makari, akagĩa manyũmba na maũndũ ta mau. No no wĩtĩkie mũndũ ũcio ona ndangĩ trust no abundithie mũtumia wake ngari? Kana ndarĩ ũĩ ĩkuĩte, ngari ciao iratinda hau nja no mũtumia arahaica matatũ. Yaani in short ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, ũũ wonaga ona maithe maitũ matitũgayagĩra indo, matituonagia ĩhĩ we ũrĩikaraga hana. Mũthuri ũcio atũragia taito mũhuko, ikarutwo rĩrĩa agatwarwo mocarĩ kabuti-inĩ nĩho agakorwo. Haiya, nĩ arĩ nginya na kĩarũai, nĩ arĩ na kĩngĩ runda, no inyuĩ mũtiũĩ. Ũrĩa ndĩrenda kũmwĩra nĩ atĩrĩrĩ. Wĩrorere mũhĩndĩ ũrĩa ekaga maũndũ make. Mũhĩndĩ anjagia kũbundithia okorwo nĩ mwana wake kuma harĩa kĩhumo. Nĩ wanyita? Ũkoraga mathiĩ na kamwana gake hardware-inĩ, agakabundithia kuoya nginya maciringi maciringi. No inyuĩ we ũrenda atĩ mwana waku rĩ, agũtambũre ũrĩa wagũra ngari ya mamirioni, na ũmũhe mbeca iria ciothe ekwenda. Ndiũĩ kana nĩũĩ mũhĩndĩ ona angĩtũma mwana wake agathome rũraya, aima Scotland kana kũrĩa kũngĩ, agũka o gũkũ o Kĩrĩnyaga Road, athiĩ na mbere na kwĩhaka ũiro, ũgakoraga nĩ mwanake mũnini, no nĩwe ũrakũrutĩra gasket, nĩwe ũrakũrutĩra screw, nĩwe ũrakwenderia cindano kana kĩbungo. In short ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, tiga gwĩciria atĩ he handũ hangĩ atĩ maica makũigĩte na nakũu igũrũ, aca. Ĩtĩkĩra kĩhumo kĩrĩa gĩaku, na wĩtĩkĩre gũthikagĩrĩria, tondũ maita maingĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ, ũngĩthikĩrĩria rĩ, ũkũigua ũndũ mũgeni, no ũngĩaria iria ciuma kanua gaku rĩ, ũkuuga o marĩa we ũĩ. Na nĩ twĩragwo maita maingĩ atĩrĩrĩ, ona gĩtoĩ kĩmenyaga gĩekwo atĩa? Kĩerwo. Nĩ wanyita? Ũrĩa ndauga nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tũtuĩke atana, gũthikĩrĩria, na kũheana kĩrĩra, na gũthikanĩrĩria o rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ. No maita maingĩ-rĩ, tũgatuĩka no tũikare thĩ na tũcenjanie meciria. Wee waigua nĩ ndĩrenja kĩoro-rĩ, tiga kũmenereria atĩ niĩ nĩ ndĩrenja kĩoro, aca. No ũke ũnjĩre ĩĩ nĩ gwakagwo biodigester, no ti ũke uge kĩoro gĩakwa nĩ kĩũru na ndũnahe solution. Atĩ kana ũnjĩre kĩna kĩrĩa ndĩrenda gũcenjia ti kĩega-ĩ, eeh, ti kĩega, ti kĩega, ti kĩega, ũkamenereria no ndũrahe solution. Nĩwanyita? Wona mũndũ mũrata waku atĩ ta rĩu ateng'erera gũthiĩ kuoya rũni. agũre ngari ya mirioni inya, na we nĩ ũramenya nginya gathũnũ mũndũ ũcio ndarĩ, mwĩte kando ũmwĩre mũnene ũrĩa gwĩkagwo nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ rĩ agũraga ka ngiri magana matano ĩ, ici ingĩ rĩ ũkaiga ka deposit na ũkanjia gwaka kamũciĩ na ũkauma nyũmba ya gũkomborwo, nĩ wanyita? Tũtuĩke a kũheana meciria mega mangĩteithania, arabu rĩ tũngĩka ũguo tũthikanĩrĩrie, tũke stock market tũ invest twĩkĩre mbeca kũu na ũgathikĩrĩria na ũgatiga guoya mũingĩ mũno, nĩkĩ we guoya ũtũragio kĩa mũciĩ? Cheers.